Jangan kaitu jangan. Lihat dulu keadaan yang sebenarnya terjadi. Paringatan, ini hanya konten hiburan. Jika ada kesalahan dalam bentuk apapun, mohon dimaafkan. Aku suah disambati urang makan kada betawaran. Huh, kenapa menyambat nang kaitu? urang tu asal sambat haja, kada bapikir, kada mamikirakan kayapa kaadaan nang sabujurannya, nang sabanarnya apa yang terjadi, apa yang terjadi sebenarnya lawan diri ulun tu nah, urang asal sambat ja makan kada batawaran jar, urang tu dilihat kaadaannya dulu sebelum menyambat, amun tuh banda sabubutingannya sadadikitannya itu kada pantas ditawarakan contohnya nasi sudah dikucau-kucau sapiringannya ditawarakan lah ngintu kada sopan santun nawarakan nasi bakucau sudah bakas surang bakas muntung surang karacakan surang ditawarakan tu kada sopan justru ngintu nang kada baadab. menawarakan sesuatu nang kada layak jangan asal sambat haja pikirakan dulu keadaan sebenarnya misalnya lagi nah lah roko sebebilahannya betawaran lah kada kawa kaitu betawaran memang kotaknya ada tapi di dalam kotak tu kadada lagi isinya sabilahan di tangannya haja roko. itu kada kawa batawaran amun ditawarakan rokok bakas muntung surang ngitu nang ditawarakan lah kada sopan kaitu itu nang kada sopan santun kada beadab rokok bakas di muntung sorang ditawarakan nah jaka di kotak tu ada isinya lagi di kotak rokok tu nah banyak bisian rokok itu wajar ditawarakan amun bandanya sababutingannya sudah dipakai dimakan di kada layak lagi ditawarakan kepada orang itulah ditawarakan aduh jadi jangan asal sambat jangan lihat dulu keadaannya kayak apa sebelum menyambat jadi kita menawari orang tuh sesuai lawan keadaannya amun dasar yang ditawarakan tuh ada bandanya nah itu hanyar batawaran amun kada ada bandanya nah apa nang ditawarakan kada urang lebih baik kada batawaran memang kenyataannya kadada nang handak dibagi nang apa daripada basa basi kada jelas amun dihakuni urang pang, hiih jar urang handak aku barokok sini mana rokoknya. harau nang dimuntung tadi lah nang diunjuk pas misalnya sorang unjuk rokoknya sorang kada jadi berokok maka itu bakas muntung sorang ha pulang muntung sorang nih banyak dosanya bakas nyambatin urang lah muntung sorang bakas dosanya dibagi oleh orang secara kada langsung tu berbagi dosa mun bakas muntung sorang rokok tadi bedosa lo muntung sorang nih banyak dosanya di. pas orang menghisap rokok pas mentung seorang secara kada langsung tuh bagi dosa aduh kacau dah nah nih lah ulun nah jujur aja nih ada cerita ulun nah pengalaman lagi halus masa kecil ah ini kini ulun lagi halus tuh bejalanan kada sengaja jua bejalanan sampai di muka rumah paamangan eh anu ai naik ai ke rumah paamangan anu

Jadi, sidin ni rahatan makan kakicak. Ditawari sidin, Sip, jar sidin, handakkah makan kakicak? Ayo uju ulun. Ayu ha mangai uju ulun. Nah, kaytu aku manjawab. Anu, duduk ai. Dikautakan sidin kakicak. Bubaya handak manyuap, kadada kadada hintalunya, kadada kakuangnya. Anunya haja, kuahnya wara. Anu situ ja, Kuahnya aja jar Pak Amangan. Astagfirullah di hati ulun nih. Amang nih liwar menawari ke kicak kuahnya maka. Aduh. Han kayak itu ulun ini sudah berharap tadi ih makan kicak asa membayangkan nyaman kanyol-kanyol makan kicak sekalinya kuahnya wara han kayak itu asa terpakalah ada jurun jakanya amang tuh berenang-renang aja makan kicak Kada usah batawaran, amun pacang nang ditawarakan tu bandanya kadada lagi, kada usah batawaran, yang orang nang datang ni tahu ja paham haja bilanya kada batawaran tu artinya kadada bandanya nang ditawarakan, kada usah basa-basi manawari amun bandanya kadada, nang datang ni tahu lah bandanya ada atau kada didalam panci tu tahu lah kecicak tu masih ada atau kadada. tahu melihat ancinya ih hai duduk hai ih mangai handak hai sakalinya kuahnya wara heh nah itu pengalaman ulun makanya ulun rajin bemakan makan tuh kada tapi handak menawari orang amun dasar keadaannya kadada bandanya sabutingannya. Kada batawaran ulun bujur, jujur haja. Jakanya banyak bandanya lebih dari satu, nah tu ulun batawaran. Pasti batawaran, karena bandanya ada. Amun bandanya kadada nangapa nang ditawarakan, nangapa nang dibagi. Lawan kawan kah, lawan siapa kah, amun bandanya sabutingannya jangan batawaran atau kaini caranya. Nah kaini nah caranya mun kada handak batawaran tu. Nah, ni rahatan makan misalnya. anggap aja makan wadai wadai itu sudah lebih pada sepanggal dimakan sisa puting-puting aja lagi buncu-buncunya aja lagi wadai itu anggapnya suapan terakhir lah wadai itu nah hendak dimakan ada yang datang masa kita tawarakan wadai nang sisa suapan terakhir itu masa kita unjuk bakas muntung kita sudah Sisa wadai suapan terakhir ini diunjuk wadah kawan, wadah orang, apalagi orang tuha kada sopan santun lalu. Jadi lebih baik kada usah batawaran. Kayak ini aja jelaskan. Anu, nah maaf benar aku kada menawar ikam nak. Sisa suapan terakhir nah. Kada nyaman jua aku manjulung bakas muntung ku nih. Anu, kaya itu nah, tarus tarang haja. bandanya habis bapadah aku ni kada menawari ikam bukan berarti aku ni pamalar bandanya ni nang ngini-nginiannya kaitu maksud ulun jangan asal sambat aja asal sambat makan kada betawaran ya kada tahu sopan santun kada tahu diadab jangan kaitu jangan lihat dulu keadaan yang sebenarnya terjadi jangan asal sambat jangan asal sambat. lihat dulu kayak apa keadaan yang sebenarnya hanyar bepander hanyar bepander sangkal ulun sambat kada betawaran bandaknya nang kadada